De iepenbiering fan Johannes, haadsttik fiif. Doe seach ik dat Hy dy't op 'e troane siet yn 'e rjochterhân in boekrôle hie, dy't fan binnen en oan 'e achterkant beskreaun en mei sân segels fersegele wie. En ik seach in sterke ingel, dy't mei lûde stimme omrôp, Wa komt it ta om de boekrôle iepen te meitsjen en de segels dêrfan te ferbrekken? Mar net ien yn 'e himel of op 'e ierde of ûnder de ierde koe de boekrôle iepenmeitsje en dêryn sjen. Ik moast der tige om skrieme omdat it bliken die dat der net ien wie dy't it takaam om de boekrôle iepen te meitsjen en dêryn te sjen. Doe sei ien fan de âldsten tsjin my, Skriem net. De Liuw út de stam fan Juda, de Sprút út David, hat oerwûn, dat hy mei de boekrôle mei de sân segels iepenmeitsje. Doe seach ik midden op 'e troane mei de fjouwer libbene wêzens en midden tusken de âldsten yn in laam stean, dat like wol slachte, mei sân hoarnen en sân eagen, en it binne de sân geasten fan God dy't dêrop útstjoerd binne oer de hiele ierde. It laam kaam tichteby en krige de boekrôle oan út de rjochterhân fan him dy't op 'e troane siet. Doe't it dy oankrige hie, foelen de fjouwer libbene wêzens en de fjouwerentweintich âldsten del foar it Laam, elk mei in harp en mei goudene skalen fol mei geurige krûden. Dat binne de gebeden fan de hilligen. En se songen in nij liet. Jo komt it ta de boekrôle te nimmen en de segels dêrfan iepen te brekken, want jo binne slachte en hawwe mei jo bloed minsken foar God kocht út alle stammen, folken en naasjes fan allerhanne taal. Jo hawwe foar God keningen en prysters fan har makke en se sille oer de ierde regearje. Doe hearde ik yn myn fizioen de stimme fan withoefolle ingels om de troane en de libbende wêzens en de âldsten hinne. Har tal wie tsientûzen kear tsientûzenen en tûzen kear tûzenen. Dy rôpen lûd, It laam dat slachte is, Him komt it ta dat Him de macht en de rykdom, de wysheid en de krêft, de eare, de hearlikheid en de lofsang brocht wurdt. En alle skepsels yn 'e himel, op 'e ierde en ûnder de ierde en op see, ja, al wat dêryn libbet, hearde ik sizzen, Foar Him dy't op 'e troane sit en foar it Laam, de lof, de eare, de hearlikheid en de krêft yn alle ivichheid. En de fjouwer libbene wêzens seinen, Amen! En de âldsten foelen yn oanbidding del. Haadstik seis. Doe't yn myn fizioen it laam ien fan de sân segels iepenbriek, hearde ik ien fan de fjouwer libbene wêzens roppen mei in lûd as in tongerslach, Kom! Doe ferskynde foar myn eagen in wyt hynder en dy't der op siet hie in bôge by him. Der waard him in krânse jûn en hy ried derop út fan de iene oerwinning nei de oare. En doe't er it twadde segel iepenbriek, hearde ik it twadde wêzen roppen, Kom! Doe kaam der in oar hynder oan, in fjoerread, en dy't dêrop siet krige permisje om in ein te meitsjen oan de frede op 'e ierde, Hy moast derfoar soargje dat de minsken inoar ôfmakken en hy krige in grut swurd. En doe't er it tredde segel iepenbrutsen hie, hearde ik it tredde wêzen sizzen, Kom! Doe ferskynde foar myn eagen in swart hynder, en dy't dêrop siet hie skealjes yn 'e hân. Doe like it my ta dat ik in stimme midden tusken de fjouwer libbene wêzens wei, sizzen hearde, In deirantsoen weet foar in denaarje en trije deirantsoenen koarn ek foar in denaarje en fergriem de oalje en de wyn net. En doe't er it fjirde segel iepenbrutsen hie, hearde ik de stimme fan it fjirde wêzen sizzen, Kom! Doe ferskynde foar myn eagen in feal hynder, en dy't dêrop siet, hjitte de dea. It deaderyk kaam fuort achter him oan en hja krigen it foar 't sizzen oer in fjirde part fan 'e ierde om te deadzjen mei it swurd, de honger en de pest en troch de wylde beesten fan 'e ierde. En doe't er it fyfde segel iepenbriek, seach ik ûnder oan it alter de sielen fan harren dy't ombrocht wienen om it wurd fan God en om it getugenis dat se ôflein hienen. Dy begûnen lûd te roppen, Hoe lang moat it noch oanhâlde, o hillige Hear, ear't Jo rjochtdei hâlde en ús bloed wreke oan de bewenners fan de ierde? Doe krigen se elk in wyt kleed en der waard harren te witten dien dat se noch in skoftsje tiid dwaan moasten, oant it tal fol wêze soe fan har bruorren yn 'e tsjinst fan God, dy't krekt as hja fermoarde wurde soenen. Doe't er yn myn fizioen it sechste segel iepenbriek, kaam der in swiere ierdbeving. De sinne waard sa swart as in hierren sek en de moanne waard hielendal read as bloed. De stjerren fan de himel foelen op 'e ierde, lykas in figebeam syn lette figen falle lit as in hurde wyn deroan skoddet. De himel waard wei as in boekrol dy't oprôle wurdt, en alle bergen en eilannen waarden fan it plak skuord. En de keningen fan de ierde en de grutte lju, de legeroanfierders en de riken en machtigen, ja, alle slaven en frijen, krûpten fansiden yn de hoalen en grotten yn de bergen. Se seinen tsjin de bergen en de rotsen, Fal op ús del, En jou ús in skûlplak foar Him dy't op 'e troane sit en foar de grime fan it Laam, want no is de grutte dei fan har grime kommen, en wa kin dat trochstean? Haadstik sân. Dêrnei seach ik fjouwer ingels op 'e fjouwer hoeken fan 'e ierde stean. Dy hâlden de fjouwer winen fan 'e ierde yn betwang, Dat der gjin wyn waaie soe op it lân of op 'e see of tsjin watfoar beam ek. Doe seach ik in oare ingel opstigen fan it plak ôf dêr't de sinne opkomt, mei it segel fan de libbene God, en hy rôp lûd tsjin 'e fjouwer ingels dy't permisje hienen om de ierde en de see te tramtearjen. Tramtearje de ierde of de see of de beammen net, ear't wy de feinten fan God it segel op 'e foarholle set hawwe. Ik hearde hoefolle der fersegele wienen, hûndertfjouwerenfjirtichtûzen dy't fersegele wienen út alle stammen fan it folk Israel, tolftûzen fersegelen út de stam Juda, tolftûzen út de stam Ruben,

Tolftûzen út de stam Joazef, tolftûzen út de stam Benjamin, dy't fersegele wienen. Dêrnei ferskynde foar myn eagen in grutte smite folk, dy't net ien telle koe, út alle folken, stammen, naasjes, fan allerhanne taal, dy stienen foar de troane en foar it Laam mei wite klean oan en mei palmtûken yn 'e hân. En dy rôpen lûd, It heil komt fan ús God, dy't op 'e troane sit, en fan it Laam. Alle ingels stienen om 'e troane hinne en om de âldsten en 'e fjouwer libbene wêzens en hja foelen foar de troane mei it gesicht op 'e grûn en ferearen God mei dizze wurden, Wis wier de lof, de hearlikheid, de wysheid, de tanksegging, de eare, de macht en de krêft komme ús God ta yn alle ivichheid. Amen. Doe spriek ien fan de âldsten my sa oan, Dy lju mei har wite kleden om, wa binne dat en wêr komme se wei? Ik antwurde, Myn Hear, dat witte jo. Doe sei er tsjin my, Dat binne dy't út de grutte benearing komme en har kleden wosken en wyt makke hawwe yn it bloed fan it Laam. Dêrom steane se foar de troane fan God en tsjinje Him by nacht en by dei yn Syn timpel, en Hy dy't op 'e troane sit sil altyd om har hinne wêze. Se sille gjin honger of toarst mear hawwe en der sil gjin sinnegloede noch watfoar gleunens ek op har falle, want it Laam dat midden op 'e troane stiet, sil harren weidje en harren it paad wize nei de wetterboarnen fan it libben. Ja, God sil har alle triennen út 'e eagen feie. Haadstik acht. En doe't er it sânde segel iepenmakke, waard it stil yn 'e himel, wol in healoere lang. Doe seach ik de sân ingels dy't foar God steane, dy krigen sân trompetten. Der kaam noch in oare ingel, dy gong by it alter stean mei in gouden wijreekfet en hy krige allegear geurige krûden om dat mei de gebeden fan alle hilligen op it gouden alter foar de troane te lizzen. De reek fan de geurige krûden stiigde mei de gebeden fan de hilligen út de hân fan de ingel op oan't foar God. Doe krige de ingel it wijreekfet, makke dat fol mei fjoer fan it alter en smiet dat op de ierde, en it begûn lûd te tongerjen en te wjerrljochtsjen en de ierde begûn te skodjen. Doe makken de sân ingels dy't de sân trompetten hienen har klear om te trompetsjen. De earste ingel trompette en der kaam hagel en fjoer mei bloed der trochhinne, dat waard op it lân smiten. In tredde part fan it lân ferbrânde en in tredde part fan 'e beammen ferbrânde en it griene gers ferbrânde ek. Doe trompette de twadde ingel, en in ding sa grut as in berch dat yn ljochte lôge stie, waard yn 'e see smiten. It tredde part fan 'e see feroare yn bloed, en it tredde part fan 'e libbene skepsels yn 'e see gong dea, en in tredde part fan 'e skippen fergong. Doe trompette de tredde ingel, en der foel in grutte stjer út de himel, brânend as in fakkel, en dy foel op in tredde part fan de rivieren en fan de wetterboarnen. Dy stjer draacht de namme Aalst, en in tredde part fan it wetter feroare yn aalst, en der stoaren gâns minsken troch it wetter, sa bitter wie it wurden. Doe trompette de fjirde ingel, en in tredde part fan 'e sinne waard rekke, en in tredde part fan 'e moanne en in tredde part fan 'e stjerren, dat it tredde part fan harren waard fertsjustere. De dei wie foar in tredde part har ljocht kwyt, en mei de nacht gong it krekt lyk. Doe hearde ik yn myn fizioen it lûde roppen fan in earnfûgel dy't heech oan 'e himel fleach. Wee! Wee! Wee harren dy't de ierde bewenje, om de oare trompetstjitten fan 'e trije ingels, dy't noch trompetsje sille. Haadstik njoggen. Dêrnei trompette de fyfde ingel. En ik seach in stjer dy't út 'e himel wei op 'e ierde fallen wie, en dy krige de kaai fan de put nei de ôfgrûn. Doe makke er de put nei de ôfgrûn iepen en der stiigde reek út dy put op, lykas fan in grutte oven, dat de sinne en de loft waarden troch de reek út de put fertsjustere. Ut dy reek saaiden sprinkhoannen op 'e ierde del en dy krigen macht, sa't skorpioenen fan de ierde dy ek hawwe. Der waard harren sein dat se it gers op it lân net tramtearje mochten en gjin inkelde griene plant en gjin inkelde beam. Oars net as de minsken dy't it segel fan God net op 'e foarholle hawwe. Se mochten dy net om hals bringe, mar wol fiif moanne lang pinigje. Dat pinigjen liket op dat fan in skorpioen as dy in minske stekt. Yn dy dagen sille de minsken de dea sykje, mar dy noait fine kinne. Se sille graach stjerre wolle, mar de dea giet foar harren op 'e rin. Fan foaren liken dy sprinkhoannen op hynders, dy't ta de oarloch útrist binne. Op 'e kop hienen se sokssawat as gouden kroanen. Har gesicht like op dat fan minsken. Har hier wie as frouljeshier en har tosken as liuwetosken. Har boarst like wol in izeren pânser en it lûd fan har wjukken like op dat fan in grutte kloft hynders en weinen dy't nei de striid opdrave. Se hienen sturten as skorpioenen en ek angels. Yn 'e sturt siet by harren de macht om de minsken fiif moanne lang te tramtearjen. As har kening hienen se de ingel fan de ôfgrûn, dy't yn it Hibriuwsk Abaddon hjit en yn it Gryksk Apollyon, fernieler. De earste wee rop is foarby, mar hjirnei komt noch twa kear in wee rop. Doe trompette de sechste ingel, en ik hearde in stimme tusken de fjouwer hoarnen wei fan it gouden alter dat foar God stie. Dy stimme sei tsjin de sechste ingel dy't mei de trompet yn 'e hân stie, Meitsje de fjouwer ingels los, dy't fêstbûn sitte by de grutte rivier de Eufraat. Doe waarden de fjouwer ingels losmakke dy't klear hâlden wienen foar dy oere, dy dei, dy moanne en dat jier om in tredde part fan de minsken om hals te bringen. En it tal ruters fan de ôfdielingen hynstefolk wie tweintichtûzen kear tsientûzenen. Dat tal hearde ik neamen. Sa seach ik yn myn fizioen de hynders en dy't dêrop sieten mei fjoerreade en dûnkerreade en swevelgiele pântsers. en de koppen fan de hynders wienen as liuwekoppen, en fjoer en reek en swevel kamen har ta de bek út. Troch dy trije pleagen stoar it tredde part fan 'e minsken, troch it fjoer, de reek en de swevel dy't dy hynders ta de bek út kamen. Want de macht sit by dy hynders yn 'e bek en yn 'e sturt, har sturten binne as slangen, dêr sitte koppen op en dêr tramtearje se de minsken mei. Mar de oare minsken, dy't net troch dy pleagen omkamen, bekearden har noch net fan de praktiken dy't se dêrop nei hâlden, fan it oanbidden fan kweageasten en ôfgodsbylden fan goud, sulver, koper, stien en hout, dy't net sjen of hearre of rinne kinne.